Ӕвӕдза, кӕм равзӕрдысты, кӕцӕй цӕуынц цымӕ ӕмбисонды рӕсугъд ирон удварны алӕмӕты уидӕгтӕ? Цӕуыл ӕнцайынц йӕ фидар бындуртӕ? Цы зӕхх, цы бӕстӕ банымайӕн ис ирон лӕджыхъӕд ӕмӕ уды скондӕн, сӕ гуырӕн авдыныл? Ӕвӕццӕгӕн, ариаг, нӕртон, ирон адӕмы Стыр Хуыцау хуымӕтӕджы не рцӕрын кодта Кавказы табуйаг хӕхбӕсты. Ацы бӕрзонд, тызмӕг ӕмӕ уыимӕ ӕвӕджиау сыгъдӕг ӕмӕ сӕрыстыр хӕхты хъӕбысы ӕндонау фидар кодтой ирон лӕджы ныфс ӕмӕ хъару, ӕмӕ уыимӕ адӕймаджы кад ӕмӕ намысы бӕрӕггӕнӕнтӕ. Рӕстӕй цӕрын, Рӕстыл дзурын, рӕстӕй кусын нымадтой уӕздан ирон адӕм сӕ фарны уӕлмонцдӕр хӕрзтыл. Ирон удварны ӕвӕджиау хӕзнатӕ хъахъхъӕдтой хӕхбӕсты цӕргӕйӕ ирон адӕм хистӕрӕй, кӕстӕрӕй, нӕлгоймагӕй, сылгоймагӕй. Ирон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ адӕм кад кодтой ӕргомдзинадӕн ӕмӕ фидар ныхасӕн. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, никӕй сӕрмӕ рцыдаид мӕнгард бахӕрыны хъуыды дӕр. Ирон ӕгъдауӕн йӕ сӕйрагдӕр мидис уыд адӕмӕн хорздзинад ракӕнын. Лӕг ӕрмӕст йӕхи кой куы кодтаид, ма афтӕмӕй цыфӕнды хӕрзты куы фесгуыхтаид, уӕддӕр ын уый кад нӕ кодта, фӕлӕ адӕмы сӕрвӕлтау зӕрдиагӕй чи архайдта, уымӕн та кодтой стыр аргъ ӕмӕ йӕ буцӕн хуыдтой комы лӕг. Уымӕй уӕлдай ӕцӕг ирон лӕг уыдис хиуылхӕцгӕ, йӕ дзырдӕн хицау, уазӕгуарзаг ӕмӕ кӕрдзындӕттон, сылгоймагӕн аргъгӕнӕг, хистӕртӕн ӕгъдаудӕттӕг, кӕстӕртӕн фӕзминаг ӕмӕ зондамонӕг, нымдджын, рӕстдзинад ӕмӕ кадыл мӕлӕг. Ирон лӕг йӕ сӕрмӕ нӕ хаста сайд ӕмӕ фӕлитой, ӕнӕуаг ӕмӕ ӕнӕфсарм, тӕппуд ӕма ӕнӕнифс митӕ. Ирон адӕм сты ӕнӕхъӕн дунейы ӕппӕты рагондӕр адӕмтӕй. Иумӕ дыууӕ мин азы нӕ цӕуы сӕмбисонды арф мидисджын бирӕвӕрсыг культурӕйыл. Амӕй-ай уӕздандӕр ӕмӕ хъаруджындӕр фӕлтӕртӕ фӕхъахъхъӕдтой алы фыдывзарӕн заманты нӕ адӕмы зынаргъдӕр хӕзна. нӕ культурӕ, нӕ ирондзинад, цӕмӕй цардӕгасӕй ӕрхӕццӕ уыдаиккой мах дуджы онг. Уымӕн ӕмӕ ӕнӕ ирондзинадӕй ирон лӕг нӕй. Ирон уӕвынӕн канд ирон мыггаг хӕссын ӕмӕ ирон ӕвзаг сахуыр кӕнын фаг нӕу. Хъуамӕ арф дӕ зӕрдӕйы ӕвӕрд уа фыдӕлты ӕнусон хӕзна, ирондзинад. Ирон уды фарн ӕмӕ йе рдхӕрӕны рӕсугъд миниуджытӕ, уӕздандзинад, ӕфсарм, уаг, ныфс, хъару, кад, намыс ӕмӕ лӕгдзинад. Ирон ӕгъдау уыдис уыцы ӕвӕджиауы тых, ирон адӕмӕн иудадзыг ӕххуыс чи кодта, сӕ ӕгӕрон карз тохы мидӕг. Хӕххон ӕрдзы тызмӕг уавӕртимӕ дӕр ӕмӕ алыхуызон знӕгты ныппырстытимӕ дӕр. Уымӕ гӕсгӕ бафӕрӕзтой ирон адӕм фӕхӕссын ӕгъдау ӕмӕ ирондзинад, куыд Хуыцауӕй сын лӕвӕрд ӕвӕджиауы хӕзнатӕ, ӕмӕ сӕ ӕрхӕццӕ кодтой суанг абоны змӕст фӕлварӕн дуджы онг. Ӕмӕ уый руаджы абон дӕр ирон хӕдзары уазӕгӕн раздӕрау кад кӕнын зонынц. Фӕстаг сом раттынмӕ сӕ Цӕттӕ сты зианы рӕстӕг. Уӕззау сахат ӕрбалӕууынц кӕрӕдзи уӕлхъус. Зиу расидынц искӕмӕн баххуыс кӕнынмӕ. Нӕ сафынц сӕ бастдзинад хиуӕттимӕ. Тугхӕстӕгау уарзынц сӕ комбӕсты адӕмы, се мхъӕуккӕгты. Уыимӕ абон дӕр кад кӕнынц ирон ӕхсӕнады мидӕг ирондзинады хуыздӕр миниуджытӕ кӕмӕ ис, ахӕм адӕмӕн.
Мӕ фыдыфыд-иу афтӕ дзырдта, адӕм, дам, лӕгӕн аргъ кӕнынц, мӕнӕ цӕмӕн сын бӕззыс, уый тыххӕй. Ды, дам, дӕхи диссаджы лӕг хоныс, уый, дам, профессор дӕ, дохтыр дӕ, уыдӕттӕ дам диссаг не сты. Адӕмӕн дам цы баххуыс кӕнай, цӕмӕ сын бӕзис, уый тыххӕй дам нын кӕнынц аргъ. Уымӕ дӕ хуымӕтӕг лӕг куы ай, мӕнӕ плотник дӕр куы ай, мӕ сӕм дон куы рбацуй, мӕ та йеуан йӕ рудзынг скӕндзынӕ, йемӕ не дуар скӕндзынӕ. Ӕххуысхъом искӕмӕн куы ай, мӕ дӕсгаг та куы ай дӕлӕ банчы хицау дӕр. Мӕ куы никӕмӕ никуы баххуыс, уӕд сын цы пайда у? Банкы хицау дӕр иу сом куы никӕмӕ баххуыс кӕна, ӕндӕр ӕм сӕ бон Белыл не схӕцдзӕни, банзхицау, фӕлӕ ӕххуысхъом. Уый иу хабар. Нӕлгоймагмӕ йӕ дзыхы ныхас дӕр, йӕ хъуыддаг дӕр иууылдӕр хъуамӕ уой рӕсугъд. Хъуамӕ гадзрахатӕй мацы уа. Ӕмгарджын уа. Ӕмгарджын та хуымӕтӕгӕй нӕу. Ӕмгарӕн йӕ фарсмӕ лӕууын хъӕуы. Ӕнӕныфсӕй дӕ хъуыддӕгтӕ не скӕндзынӕ. Дӕ ӕмгары фарсмӕ дӕр не рбалӕудзынӕ, цыдӕр хабар ныфс фӕхъӕуы. Ныфс уый уӕд, мӕнӕ бахъӕуы гӕзӕманы сылгоймагмӕ фӕкӕсын, исчи куы ӕфхӕра, уӕд, дӕ бинонты ничи куы фхӕра, уӕд, ӕнаккаг митӕ исчи куы кӕна, уӕд ахӕм лӕгмӕ ных къуырдын куы радтай, уый йеддӕмӕ фыдмиты бакӕнын, уый ныфс нӕ хуыйын, уый дыл ныфс хуыйны. Модонӕй дӕр кӕстӕрты хизын хъӕуы, ӕмбарын сын кӕнын хъӕуы, хистӕр ын хъуамӕ бамбарын кӕна. Къӕйных митӕ куыннӕ кӕной. Мӕ фыды фыд иу афтӕ загъта, Ӕртӕккӕ, дам, зӕгъӕтмӕ сӕмӕ сомый зоныс, зонут, мӕнӕ, дам, кӕрӕдзин уайдзӕф кӕй нӕ кӕнӕм, уымӕй. Ӕртӕккӕ та ахӕм рӕстӕг у, ӕмӕ уайдзӕф нӕ кӕнӕм. Мӕнӕ цӕй ӕр худинаг у, ӕр мӕнӕ Мӕсхаг у, ме рторг у, ме рер куыд зӕгъон, ӕмӕ худинаг ницуал у. Хъоды-иу бакодтой мӕнӕ ӕртӕккӕ сын аккаг митӕ бакӕнынц. Уый тыххӕй хъоды бакодтой, мӕ аккаг митӕ дӕр уый тыххӕй нӕ кодтой. Мӕ тарсти, алчидӕр тарсти. Ӕнӕхъӕн хъӕу дӕр куы сыста, мӕ декоратор аз фӕуыдзынӕ иунӕгӕй. Ӕхсӕнад йӕхӕдӕг архайдта, цӕй тыххӕй чъизидзинад ма уа, адӕмы хсӕн, уыцы ӕхсӕнад йӕхӕдӕг архайдта. Уыд уыди ныхаslӕгтӕ. Ныхаслӕгтӕ хъӕуы мидӕг мӕй уыдон рахастой тӕрхон. Йӕ риуын аккаг ничи ракодта, уымӕн дӕр гыццыл лӕппутӕй уыдзынӕ уыди, фӕлӕ карлӕгтӕ. Стӕй карӕй дӕр нӕ уыди, фӕлӕ уыди мӕнӕ Ӕз куыд загътон, хистӕртӕ дӕнцӕг йӕхӕдӕг чи бӕзди, ӕгъдауы план кӕмӕ уыдис. Адӕм сӕ зыдтой, мӕнӕ ӕртӕккӕ йӕ ду. Дӕ дзыпп бирӕ куы ауад, лӕг дӕ, науӕд дӕм сфӕндӕгъдау дӕр мод дон низдзысӕкӕ. Уыд та уымӕй нӕ уыдис, хъӕздыг ничи уыди, уыд ахӕм хъӕздыг, уыдонӕн дӕр плантӕ уыдис.
Дӕхиуыл дӕ бон цӕуӕд. Дӕ маст уромын зон. Намыс агур. Хорзы тыххӕй дзур цӕстуарзонӕй. Макӕй ӕфхӕр. Хӕрзгӕнӕгӕй ӕппӕл.
Мин азты дӕргъы ирон лӕджы цардӕн фӕндагамонӕг уыдысты карзымы куырыхон ирон ӕгъдӕуттӕ. Уыцы мбисонд ӕгъдӕуттӕн сӕ гуырӕнтӕ цӕуынц рагон дугтӕй. Нӕ фыдӕлтӕн зындгонд куы уыдысты Дунейы сконд ӕмӕ дон-дунейы закъӕттӕ сӕхӕдӕг бӕлвырд куы зыдтой, уӕлӕрвтӕй нӕм кӕй ис цӕстдарджытӕ. Нӕ фыдӕлтӕ никуы уыдысты ӕнӕ Хуыцау. Ирон адӕмӕн стыр Хуыцау ӕмӕ йе сконд зӕдтимӕ кӕддӕриддӕр уыдис ӕмӕ абон дӕр ис стыр, ахсджиаг, фидар ӕмӕ тӕмӕссаг бастдзинад. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уый фӕрцы фыццаджыдӕр абон змӕст дуджы дӕр хъахъхъӕд цӕуы нӕ ирондзинад. Рагон дзуӕрттыл ӕууӕндгӕйӕ ӕмӕ сӕм кувгӕйӕ, ирон адӕм фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ зӕрдиагӕй хъахъхъӕнынц фыдӕлтӕй сӕм ӕрцӕугӕ бӕлвырд уагылӕвӕрд бӕрӕгбоны фӕтк ӕмӕ ӕгъдӕуттӕ. кодта. Мӕ фыдыфыды фыд ралыгъди Тырсыгомӕй мин астсӕдӕ фӕндзайӕм азы. Ӕмӕ Хомс дӕриддӕр ӕгъдауӕй рахаста, уыдон кодта иууылдӕр. Таурӕгъ баззади, таурӕгъы изӕгы ӕцӕг уыди, Терчы сӕрты ӕрбацӕйцыди, Мӕздӕгӕй раласта мӕнӕу. Те сӕрты куы рбацъӕхсти, уӕд ын Терка ластой бӕхуӕрдон, йе уӕрдон ӕд бӕхтӕ. Ме не фӕцӕйхаста ӕмӕ скуывта Таранджелос, дӕ хорзӕхтӕ мӕ уӕд аирвӕз, дам мын кӕн. Кӕннод дӕ мӕ бинонтӕ фесӕфдзысты. Ӕмӕ Бахчиу ӕдуӕрдон Терк рахаста былмӕ. Теркӕй раласта былмӕ ӕмӕ ма дзы уыди топ дӕр. Иухстон топ. Уӕд раджы уыди, сондонӕй ифтындзгӕ чи уыди, ахӕм топ. Йемӕ загъта, уӕдӕ дам ма кӕд ацы топ дӕр фехса, уӕд дам алаздӕр кӕндзӕн доном кусарчегы. Ӕмӕ топ чи фыхта ӕмӕ фехста топ чи уой, ема уӕдӕй абонмӕ ӕз ихъхъуыды кӕн, нӕ хӕдзары кусарт кӕн йӕ номыл нӕ уыди, уой. Диссаджы гъдау, нӕ хӕдзары сымбырдвейс, хионӕй, къабазӕй, сывӕллон, стырӕй гыццылмӕ иу дӕр сымбырдвейс хуымӕтӕг дӕр нӕу, мӕнӕ баназой бахӕрын къӕбӕрдзынӕй. Йӕ къуыри раздӕр кувын къуыри раздӕр мӕ хӕдзары ссыгъдӕг кӕнынц мӕнӕ куыд зӕгъынц холодильничы дӕр ницуал вӕййы нӕ айк нӕ ӕнӕзӕгъинаг дзидза ницуал дзы вӕййы бӕгӕны зад иу раздӕр кодтой йӕ номыл хицӕнӕй бӕгӕны уыцы ӕгъдау ма ис уый дӕр уын радзурдзынӕн кувӕггаг чи у кувӕггаг уымӕ ничи никуы бынӕлдта аходгӕ ничи кодта цалынмӕ йӕ номыл скувой уыцы кувӕггаг, уӕд ме ничи дзы хордта ӕртӕккӕ, афтӕ вӕййы мӕ не рдӕг бахӕрынц кувӕггагӕн, цалынмӕ фынгыл ӕрывӕрынц мӕ дзы хистӕр скувӕнмӕ. Нывонд куы уа хӕдзары, афтӕ уыцы бӕрӕгбоны, фӕлӕ цыфӕнды бӕрӕгбон куы уа, цыфӕнды хабар куы уа, уӕддӕр дзы цалынмӕ хистӕр скува, мӕ дзы ацахода кӕстӕрод мӕ дзы ӕвналынам нӕй. Афтӕ йӕ уыди. кусартгӕнӕн хабар дӕр сыгъдӕгзӕрдӕ йӕ размӕ мӕнӕ фынг нӕм и сӕрмагонд фынг кусартгӕнӕн фынг фысгӕуаргӕвдӕн сёй арӕхсӕй срӕсугъдӕй кӕн йе номыл ӕртӕкӕрдзӕны скув сӕ кард сӕрмагондӕй цы кардӕй кусартгӕнӕн кардӕй ӕвналӕн ницӕмӕй уый къӕбӕрлыггӕнынмӕ дӕр нӕу, чъиритӕ кӕрон ӕндӕр куыстмӕ дӕр нӕу. Сӕрмагондӕй дзы кусарт скодтай ме бафснайдтай. Сылгоймӕгтӕ дӕр къӕбӕр куы кодтой, уӕдӕй цӕххӕй ничи уыдта. Нӕй дзы алхӕуӕдӕн. Уымӕн ма уӕд барст нӕ цӕуы. Кусарт куы акодтой, уӕд-иу не сӕр йӕхи уандзӕвын кодтой ӕмӕ йын-иу йӕ рахиз къусы бын хъуамӕ зынг авӕрдтаис. Цӕй тыххӕй уой, ӕз мӕ кӕддӕр Кӕмӕйдӕр фехъуыстон Бибийы зӕрдӕмӕ афтӕ фыстизӕгы, Еросуйаг, уыцы хабар. Ома йӕ сыгъдытӕ уӕларвмӕ скалаумӕ до номыл узӕгы. Уым уыцы сыгъдӕг хабары чижи дзыхӕй дӕр дзурӕн нӕ уыди, фынджы уӕ хъус дӕр кӕй ӕрбахуыдта, уыдон дӕр ӕвзӕрст лӕгтӕ. Мӕнӕ кӕмдӕр арахъхъ чи разбас кодта, уыдоны кой дзы нӕ уыди. Кувгӕ кодтой бӕгӕныйы. Арахъхъы кой дзы никуы уыди бӕгӕны. Сӕрмагондӕй бӕгӕныйы скуывтой. Арахъ мымхиц ничи уыди уыцы хабары. Хом дӕр, стӕй иннӕ рӕтты дӕр Хуыцауы ном Куарӕй табуин уыд, уӕд хъуамӕ кувай бӕгӕныйы. Карз нозтӕй дын Хуыцау дӕ куывдтӕ нӕ фехъусдзӕни. Йе рнӕ фынджы гъдау тынг рӕсугъд у. Йӕ раз абоны райгуырдтӕн кӕмдӕрты вӕййын Уӕрӕсейы дӕр, ӕндӕр рӕтты дӕр, мӕнӕ хӕстӕг республикӕты дӕр, кавказотты дӕр мӕ тынг дис фӕкӕнынц. Бирӕ хуымӕтӕгдӕр сты, се гъдау дӕр, йе рмӕнӕ махӕн нӕ уӕздандзинад дӕр тынг дӕрддзӕф сты махӕй. Дзуӕрттӕм сыгъдӕгзӕрдӕ чи кувы, уыдонӕн ӕргомӕй ххуыс кӕнынц, ӕргомӕй Дзуары бын нӕ хъӕуы рӕдийын, нӕ хъӕуы уырдӕм арахъ нуазӕнмӕ цӕуын. Кувӕггаг куы ласай, кусарт дӕр куы кӕнай, уӕдӕй уым акусарт кӕн, йӕ бӕгӕныйы йын скув, ма дӕ, дӕ бӕх бафснай дӕ фӕстӕ ӕмӕ рацу. Ма дӕ кувӕггаг ӕрлас дӕ барстӕй, ме дӕ хӕдзары срӕсугъд кӕн.

Фӕрӕдыдтӕ, афӕсмон ыл кӕн. Искӕмӕн уынаффӕ кӕнынмӕ ма тагъд кӕн. Сусӕггаг ма ӕргом кӕн. Хуыздӕр рӕстӕгмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕс.
Алы адӕмӕн дӕр йӕ ӕхсӕнадон хъомысӕн фидар уӕвын нӕй ӕнӕ хицӕн бинонты ӕмуд ӕнгом царды уавӕртӕй. Ирон хӕрзӕгъдау бинонтӕн хъуыстысты дардыл сӕ арфӕйаг хъуыддӕгтӕ, фӕзминаг рӕсугъд ӕгъдӕуттӕ. Кадджын уӕздан хистӕртӕ цы хӕдзары вӕййы, уым рӕзынц ӕмӕ ирон ӕгъдауы ӕнусон артӕ ӕхсидынц кӕстӕрты ирондзинад, ӕгъдау ӕмӕ фсарм. Ирон ӕхсӕнады сылгоймагӕн уыдис стыр кад. Баззад ахӕм ӕмбисӕндтӕ. Нӕлгоймагӕй лӕгау-лӕг ӕрмӕстдӕр сылгоймаг рауайын кӕны, ирон хӕдзарон ус чи вӕййы, уый. Ус хӕдзарӕн йӕ чысыл хур у, йӕ зӕдыхай. Бӕркад сылгоймаджы къухӕй цӕуы. Нӕлгоймаг кодта уӕззау куыстытӕ, арӕзтадон куыстытӕ, бӕркад хаста хӕдзармӕ. Сылгоймаг та хӕдзар сыгъдӕгӕй дардта, дарӕсмӕ зылди, хӕринаг кодта, бӕркад хъахъхъӕдта. Хистӕр нӕлгоймаг уыдис кувӕг лӕг, монон-хӕзнахӕссӕг. Хистӕр-иу куы рбахызт, уӕд-иу иууылдӕр сыстадысты. Ӕрмӕст куы рбада ӕмӕ куы зӕгъа ӕрбадут, уӕд-иу ӕрбадтысты. Сылгоймаджы раз нӕлгоймаг хъӕрӕй нӕ дзырдта, хыл нӕ кодта, йӕ къух фосмӕ дӕр нӕ иста. Сылгоймагимӕ хыл кӕнын, кӕнӕ йыл къух сисын, нымад уыд стыр худинагыл, ӕгаддзинадыл. Сылгоймаг та нӕлгоймаджы раз хъуамӕ уыдаид хиуылхӕст, ӕфсармдзӕст. Кӕстӕрты хъомыл кӕнгӕйӕ лӕппуты ахуыр кодтой фидар куыдой, рыстӕн быхсаг, зындзинӕдтӕн фӕразон, лӕгдзинадӕй ӕххӕст цӕрдӕг, сӕрибаруарзаг, кадыл мӕлӕг, хиуылхӕст, хидарын куыд зоной ӕмӕ намысджын куыд уой. Чызгӕн та амыдтой, сӕр-сӕрмӕ куыд хӕсса, ӕфсӕр мӕм куыд уа, хиуылхӕст ӕмӕ уӕзданӕй йӕхи куыд дара. Зона хуыйын, хӕринаг кӕнын. Йӕ дарӕс кӕй хъуамӕ уа аив, Йе уӕнгтӕ ахаст уӕздан ӕмӕ фидауцджын. Кӕй хъуамӕ зона хъусын, хъуа барон, фӕлмӕн. Бирӕ ӕмӕ тагъд ма дзура, ӕмбара, кӕимӕ куыд хъӕуы хи дарын, уый. Хъуамӕ чызг уа сыгъдӕг, алы ран дӕр, йӕхӕдӕг дӕр, стӕй хӕдзары мидӕг дӕр Искӕд бон схӕдзармӕ ркува, уомдӕр еу сыгъдӕгдзийнад хъуамӕ бахӕсса, фал мӕн мидбылхудт хъуамӕ уоцы хорздзинӕдтӕй хайджын уа. Гыццыл исты куы нӕ барайы бинонты хсӕн, уӕд бинонтӕ фехӕлынц, сӕ цард фехӕлы ницӕй тыххӕй. Иу иннӕмӕ ӕрлӕгъзвӕйы, дур чи у, дӕрзӕг дур, уый дӕр сабыргай ӕрлӕгъзвӕйы бинонтӕй сӕ уал цыдӕр. Мӕнӕ сфӕндуг кӕнӕм уӕддӕр йӕ гыццылӕй куы нӕ схъом кӕнай, гыццылӕй йын куы нӕ бацамонай иронау дзурын, ироны фынджы хабӕрттӕ, иннӕ хабӕрттӕ, уӕд ын зын у бацамонын уыцы хабӕрттӕ, стӕй хъӕугӕ дӕр нал фӕкӕнынц. Ӕгъдау ахуыр кӕнын хъӕуы бинонты хсӕн. Мӕ фыдымад-иу афтӕ загъта, сывӕллӕттӕ, дам, хъазцъиутӕ не сты. Мадам, цы райсом йеддӕмӕ рауадз, Мӕ изӕр куы рталынг сӕ мидӕмӕ батыр, бадам сӕ ницы рауайдзӕнис. Дон хъазцъиутӕ не сты. Хуымӕтӕгӕй нӕ рӕзынц. Зонд сын куы нӕ бацамонай, уӕд сӕ ратӕр-батӕр кӕнай, уӕд уӕлӕмӕ срӕдзысты, маугълей ницы дзурдзӕни. Мӕ сын бахӕрын кӕмӕ рӕзынц. Цума йын кӕн, уадзы мӕ змӕла ӕмӕ и фӕстӕ зивӕг нӕ кӕ, стӕй йын зын нӕ уыдзӕни. Цу-ма мӕнӕ ауай, цу-ма мӕ ной ӕрбадав, цу-ма разгъор-ма, мӕнӕ уый акӕн. Ӕмӕ алы бонмӕ, алы сахатӕй сахатмӕ кӕй кӕны, уый ниффыстӕ зын кӕнын нал уыдзӕни. Нӕ сыл хъӕуы ауӕрдын, ницы йын уыдзӕни. Ӕртӕккӕ, хъыгагӕн, рӕстӕг афтӕ рыййӕфта, ӕмӕ рӕстӕг бирӕ нӕй. Адӕм кусынц, архайынц, Райсомӕй раджы ацу, изӕр на афон ӕрбацу. Мӕ сывӕллӕттӕ аззайынц сӕхи бар. Ӕмӕ уымӕн та алы бон дӕр рӕстӕг хъӕуы. Дӕнцӕг ӕрхӕсдзынӕн мӕ фыд скъола нӕ фӕци, фӕлӕ иу мын афтӕ мӕ куысты сплан кодта райсомӕй. Мын-иу загъта, Скъолайы куы ссӕуай, дӕ уроктӕ скӕ, мӕ мын ӕй бакусдзынӕ. Мӕ мын-иу бирӕ нӕ уыдысты, гыццыл дӕр мын-иу нӕ уыдысты. Алы бон дӕр сабат дӕр дзы нӕ уыди хуыцаубон дӕр дунейы. Сабыргай, мӕнӕй абон бакӕндзынӕн, мӕнӕй райсом, афтӕ. Стӕй йӕхӕдӕг дӕр куыста ӕмӕ мӕ иу хатт зӕгъын бинонты хсӕн ахуыр кӕнын хъӕуы. О, ӕгъдауыл, ӕгъдауыл ахуыр кӕнын хъӕуы бинонты хсӕн. Ирӕттӕ стӕм, уӕд хъуамӕ иронау дзурӕм, уӕд хъуамӕ исты зонӕм. Нӕ фыдӕлтӕ нын цы вӕджиауы хӕзнатӕ, цы кад ӕмӕ намыс ныууагътой, уыдон хъӕуы фӕрнӕй адӕттын фидӕны фӕлтӕртӕм, цӕмӕй райсом дӕр ирон ӕгъдӕуттӕ, ӕфсарм, уӕздандзинад, ирон миддуне ӕмӕ удвар аккаг бынат ахсой нӕ адӕмы царды мидӕг, цӕмӕй фыдӕлтӕй нын фӕдзӕхст ирондзинад Кӕддӕриддӕр уа ирон адӕмӕн куыд йӕ хӕдзары фидар астӕуккаг цӕджындз, куыд йӕ къонайы табуйаг арт. Не гас адӕмы йӕ алыварс чи рбатымбыл кӕна ӕмӕ йын йӕ цард ӕнустӕм чи рухс кӕна, уый.